Jien pereżempju meta tela' l-Partit Laburista f'2013, qatt kien hemm bżonn għal bidla. In-Nazisti kienu ilhom hemm, għajjew, dejjem l-istess nies, kien hemm bżonn għal bidla. Kienet tajba l-bidla?
Inti tgħidli. Għat insaqsik.
Għala bibu da. Eh, għat insaqsik. Jien l-intervistatur ta' għek, pero mux billi fik seba pit.
Le ħanem xaj kollu. Kienet tajba l-bidla?
Kienet tajba, un bat għalaw l-affarijiet għalaw kollox. Mm. Tafem vadiri kien hawn il-ġid. Inti kellek.
Mela, kien hawn il-ġid fil-pajjiż, kibret l-ekonomija. Eh. Tajjeb. Imma l-lum il-ġurnata. Kienet worth it, ehm, kem, ovvijament l-ekonomija kitbert, blik xaġa li ma hija innegabli. Imma il-prezz li tħallas għalik. Għed nħalsu press arrest tiegħu l-lum eh, il-ġurnata. Għalik, il-prezz li tħallas biex l-ekonomija kibret kif kibret. Ma u ħafna affarijiet li jista' jingħad naf il-popolazzjoni żdiedet mod li qed tagħmel ħafna stress fuq il-komunitajiet, fuq l-infrastruttura, eh, kif ġiżviluppat il-pajjiż qed jagħmel ħafna stress fuq l-ambjent eh, u ħwejjeġ oħrajn. Dan il-prezz li tħallas biex l-ekonomija waslet fejn waslet, mm. inti tħoss li kien worth it? Ma le, ma kienx worth it. Għax qed imbagħtu l-konsegwenzi. Qed imbagħtu għala għax tant kibret l-ekonomija kollox sploda. Jiena biex inħallas fejn noqgħod ħallas 710 fix-xahar. Sota ġok. Mhux hekk?
Seba' meta jiena kont ħallas 160. Tela 710. Fejt noqgħod jitnitla għax eh, sit il-kel għandu bżonn il-postu, qed infittex. Mhux qed insib inqas minn 1200, 1300, 1500. Min fejn sa ħalashom? Min fejn sa ħalashom jien? Paga. Jiena jiena mela, mela, sorry, mela, mela. Ma rix nistema' għastaf kif naqbad ngħidilek, jgħidu l-faqar u faqar. Jien naħosni bis-serjetà dina qed ngħix fil-faqar. Bl-akbar serità tnajda, b'responsabilità tnajda dina. Jien meta l-ħaq sindku, ma stajtx immur għax-xogħol u nkun sindku. Għax jiena jekk sa nkun sindku, irid inkun sindku on the street ħin kollu hemm u kollox. Ma kif tista' tmur għax-xogħol, tmur għax-xogħol u tmur għal-laqgħat u kollox. Allura rriżenjajt mix-xogħol. President Pixxol. Jiena l-onorarja ta' Sindku hija jien naqbad fidejja 1522. U daqshekk m'għandekx impjieg ieħor? M'għandix impjieg ieħor.
Issa minnhom jien aqbad aqbad u aqta' 710 kera. X'jiqbgħalek? Mm. Milli jiqbgħalek bħala sindku mobile li taħallsu jien. Il-laqat u kollox fejn tmur, diesel, wara ter karozza kollox, għax dik onorarja. Għalhekk jien dejjem ngħid li sindki li jkunu vera sindki full time u nkollu jiddedikaw il-ħin għal-lokalita tagħhom għandhom ikollhom naqra salarju aħjar. Għodd għalhekk qed ngħidlek kważi tgħix fil-faqar, dawlu l-ilma. Mhux hekk. Il-cable jew il-go, biex ma nagħmilx reklami, wadiri. It's not a joke. Dal-kliem tkellimtu mal-Prim Ministru, meta kelli laqa mal-Prim Ministru, ftaħt qalbi qatlu. Qatlu, għax jgħidu faqar, tgħidli wejja. Eħe. Nista' ma naqra kraħ kif qed ngħidha din. Jiddispjaċik li li tagħmel dan is-sagrifiċċju? Laqgħa xejn. Għax il-lokalità tiegħi nħobba nħobba l-lokalità tiegħi. U nagħmel minn kollox għal-lokalità tiegħi. Ġri għalik ehm, li tgħix b'daqshekk stringenzi finanzjarji ma jimpurtax għax ix-xogħol li qed tagħmel bħalissa qed jagħtik ħafna skop u. Mela, għanajdlek għala wkoll, mela qed ngħidlek kien għamilt 47 sena naħdem għal familja. Eh, il-business eh, nbih u jisek mela kont għandek dak il-47 years taħdem ma' familja. U bat tispiċċa ma' barranin, jisek ħossak daqra differenti. U vadi bekk għamilt il-move ukoll, imma qed imbati. Qed inbati. U tgħidli hekk u xwertit. Eħe. Jiena qiegħed hemm biex naħdem għal-lokalità tiegħi.
Mela, tlaqna?